Haçan gaýdyp gelersiň? Haçan baýram goýberse. Oň göýnünde müň dürli iş bar. Aýal maşgalasy bolsa ýok, myhman kabul ederä-de adam ýok. Saňa näme? Sen erkek kişi. Gyzlaryň ýetişipdir. Ogullaryň öýermeli bolupdyr. A seniň bolsa azaryňa-da däl. Sen olary alada etme. Olar öz başlaryny özi çalalar. O nähili? Men olaryň enesi ahyry.

Eje, kaka, menem gitjek. Şeýlemi? Mekdebe gidesiň gelenok diýsene. Düýnem bir şik edim. Kaka, düşün ahyr, düýn bäşlik bile dörtlük az eken, maňa ýetmez. Mekdebe barman ýörseň, saňa üçlügem ýetmez. Kaka, eje. Ertiriň her çary, ýene-de daň ekençä ýazyň. Gutardyňmy? Ýok, gutaryp bilmedim. Onda biziň bilen gitjek dälmi? Bilýäňmi näme? Hiç mümkinçiligim ýok. Meniň adymdan baýram gutla.

Ýöne ahmal bolma. Obada ejeň seni birine beräýmesin. Aýdýanyň näme kaka? Bäri bor, bäri bor, bäri. Baryň, sag-aman gezip geliň. Ýagşy. As-salam Bally. Salawmaleýkim Allan aga. Men siziň yzyňyzdan Baýram iberdi. Aýallary alyp gidersiň. A siz işe barýaňyzmy? Münüň, äkideýin. Sag bol, men pyýada jigitçilik. Bolýar Allan aga onda.

Hä, tormoz gowy işlär. Arkaýyn bolaý. Ýer alnan. Sen çalşaýaýly. Belki sen ogluňka gidersiň. Ol toý edýär ahyryn. Gerek däl, Andreý. Ogul oguldyr, iş hem işdir. Onda sag bol. Hoş.

artygy bilen doldurdyk. Hemmelerden öňe geçdik. Bary birinji sortdan. Begzat, sen nähili başardyň? Öten ýyl biz ikimiz deň barýardyk ahyry. Sen nähili şeýle demlediň? Hany şony gürrüň bersene. Ýa daňyň tazy ýaly awa salaýmanmy? Baýram, Gutlyýaz, hile-ga köp alarsyň. Ýyldyzy galaýmagyňam mümkin. Düş atdan, hany bir oturyşmak gerek ahyry. Häzir wagtym ýok. Maňa garaşýarlar. Ýudup. Mä. Hemmelere palaw ber. Çiginem bolsa etme. Düşnükli.

Baýram! Düşünmeýärin, näme jogap bermedikä? Hany Baýram? Belkäm ol bizi tanan däldir? Ýok, tanady, tanady, tanady! Ýoldaş Merdarow! Salowmaleýkim ýola şaşlyk. Salam. Sen meni nirden tanýaň? Gazetde suratyňy görüpdim. Şeýle. Hümm. Maňa agronom gerek. Ýöne oňa-da agronom gerek. Haýsy kolhoza barýanyňy bilýärmiň? Bilýärin. Özüm siziň kolhozyňyzdan haýyş etdim. Şäherde alyp galjak boldular. Zordan razy etdim. Şeýlemi? Garişde bolurka näsiň-ä? Aýdýaňmy näme? Aý, baý-ow! Bahargül, adam egiň näme, baga bakýarmyň?

Ýeri baram aga, işler niçik? Işler biraz pyrryk. O nähili? Näme üçin? Indi bizi öz günümize goýmazlar. Her hili myhmanlar, gazetçiler, suratçylar bizar ederler. Buhgalter, eliň berk guşa. Birneme harç etmeli bolar. Birnäçelerimiz gidersiň. Nirä? Nirä, Baýram aga? Moskwa!

Zor zor ülmeli. Batyň üstünde oturaýmak her kişiniň işi däldir. Ata köp münýän bolmaga çemeliň. Çynymy aýtsam ilkinji gezek deňýaryn. Bu meniň kakam. Senden oňat çabuk sowar çykar. Belet döwrüň.

Ýeri nähili gördüň? Haýran galmaly. Bular hiçle. Front eden işlerimizi görseziň. Ýeri bolýar, men seni haladym. Işläber. Ýöne ýadyňda sakla. Bizde esasy mesele pagtadyr. Pagtany köpräk berseň sylagyňy ýetireris. Alymlaryň aýtmagyna görä. Ylym gowy zat. Ýöne welin kädiňem ýerinde bolmagy gerek. Ine şunyň işlese, işlärmiň?

Leningradyň kölleri meň ýadyma düşýär. A bu ýeriň näme ekenmiş? Gaýyk ýok. Gaýyk-da bolar. Barama, barama. Näme gerek? Ikinji kölde su gerek. Bolýar, bar, bar, bar, häzir ibereris, bar. Sen nirde ýaşaýaň? Hytaýda. Ýör gideli. Ýör öýňizi görkezip.

Sag boluň. Men sizi şäherde gördüm öýdýän. Studentleriň ýaryşynda. Şol mümkinmi? Mümkin. Onda diýmek biz ikimiz köpden bäri tanyşda. Siz instituty gutardyňmy? Ýok, ahyrky kursumda. Basym okudyp başlaryn. Şu kolhoza geläýiň. Örän gowy ýer. Bilmedim. Bir ýerik iýibererler dä. Hökman şu ýerik. Ýeriň başlygam öýran gowy. Ol size ýaradymy? Hawa. Gören dessime haladym. Ol meniň agam. Agam? Ynha, gahrymanyň özi, Baýram Merdanow. Salam Myşkina. Men siz hakda bir oçerk ýazmakçy. Goý siziň üstünlikleriňizi hemmeler bilsinler. Onuň hakynda bir roman ýazsaň hem azdyr. Beýle diýmeseňiz Berluş Kakabaýew. Hemme siziň ýolbaşçylygyňyz öle bolsun. Dobry. Men görkezme bermesine beripdim. Ýöne ony ýerine ýetirýän kim? Elbetde siz. Biz siziň suratyňyzy almakçy. Meni däl. Halkyň suratyny alyň. Bolýa bolýa. Utanmak gerek däl. Galyň, hut görkezme berip duran wagty. Ine. Galyň, ýöne stol düşmesin, edil pagta meýdandaky ýaly bolsun. Heý, bu gerek bolar öýdýäňmi? Beýle işlenmeýär ahyry. Zyýany ýok, zyýany ýok, şeýle gaty gelişikli bolar. Alyň. Gyzlar, pagtany düwerişdiriň, işläň, işläň, gyzlar, ýylgyryň, ine, şeýle. Ine meň iň gowy çopanym. Ýügi hemmeden köp berdi. Eý, Sapar! Aýdyň, siz öz goýunlaryňyzdan nähili edip şeýle köp ýüň alyp bildiňiz? Aý ine hemmesi Baýram agaň arkasynda. Özüňe bir motosikl alsaň bolmaýarmy? Aý ýaramaz düýş görüpdir. Haý gysganç adamyň. Sylagy näçe köp alsa şonça-da az görýär. Siziň bilen gürleşip görmek gerek. Ol keplemegi oňarmaýar. Emma aýdym aýtmakda welin onuň öňüne geçen adam bolmaz. Agşam meňkä gel. Aýdym aýdarsyň. Düşnüklimi?

Saňa öý eýesi bolmak nähili gowy gelşýär? Efirde tur. Goý şeýle bolsun. Agtaňa gürrüňim ýok. Doly dolduň. Täzeden ekdiň. Dökünlediň. Emma goýunlaryň meňkiden üýtgeşik ýeri ýok ahyry. Beýle köp ýüňi nireden aldyň? Şeýle bir nakyl bar. Baý täze geýim geýse gutly bolsun diýer. Garyp täze geýim geýse, dirisin aldyň diýer. Oý, bu örän ajaýyp aýdylan sözler. Hawa, Baýramdan söz gutuljak güman ýok. Ol tüýs akylyň öýjügidir. Seň saglygyň. Biziň başlygymyz şir ýaly. Onuň öňünde doly ýerde tupan ýaly. Şirin hem.

Hawa aýt gaýra, hawa aýt gaýra. Aýt aýdym. Ýagşy, aýdymam aýdaýaň. Kime şöhra pul gerek däl kime şöhra pul gerek däl olar gerek barymyza hem aýal hem erkegimize hem semiz hem horumyza hem semiz hem horumyza emma dürli ýollar bilen olar düşýär elimize.

Ýaňraýsaň, seni ýeňsäňden çeker. Ýadyňda sakla. Utanmaýarmyň? Hemmeler başynyň katoýa gitdiler. Hemmäm baraňok. Islemeýärin. Asylly adama meňzemeýärsiň. Ugruň utgaň ýok. Ol bize näçe ýagşylyk etdi, sen ondan gaçyp aýlanyp ýörsüň. Sen oňa minnetdar bolmaly. Näme üçin? Ol saňa näçe sylag berdi. Sen ony nätdiň? Nirde gizlediň? Maşgalaň aladasyny etmeýärsiň. Puly nätdiň? etdiň. Täze jaý saldyrmaly. Çagalar ýetişýärler. Seniň bolsa azaryňy-da däl. Kes sesiňi. Men näme üçin sesimi kesmelimişim? Kesmeseň aýdym aýt. Sen dälirdiňmi? Men näme diýip seň üçin aýdym aýtmalymişim? Men näme üçin aýdýaryn? Saňa döwrederin. Aýt! Kaka!

Sen ýagşy gowurymyň näsini aýdýaň, Ýagyp dur, ýagyp dur, garaşýanyň bolsa gelin-a. Aý, ýok-la, oň üçin däl-de, ýöne asly ýagşy gowurmýan. A men gowy görýän. Biziň Leningradymyzda ýagyş örän köp ýagýar. Onuň nähilidigini bilesim gelýär. On bäş ýyl geçdi. Bilýänmiň näme? Seniň birine aşyk boldum. Diňe meň ýaly. Bar tapan zadyň şumy? Elbetde. Şonda ýürek gysmaň aýrylar. Ine men. Şeýle bir söýýän. Şeýle bir söýýän. Aý ýok. Sen oňa düşünmersiň. Ýeri men näme üçin düşünmen? Menem daşdan däl ahyry. Onda senem aşykda. Myltym-ä. Inženermi? Doktormy? Murtly. Sen nähili gülkünç ýazgül. Gyssanma entek hiç kimim ýok. Murtdam ýok sakgallam. Bolanda aýdarmyň. Söz berýärsiň gerek? Söz berýän. Eje, gowumy? Örän oňat gyzym. Muny özüm düzdüm. Şeýlemi? Menem şeýlemkä diýerdim. Özüm düzdüm eje jan, özüm. Ilkinji aýdymymy kime bagyşlajagmy bilýärmiň? Kime balam? Baýrama. Ol mümkinmi? Belkäm başga birine bagyşlamak gerekdir. Men Baýrama bagyşlajak. Indi bolsa başdan-aýak çalyp ber. Haý, ýene şol köne heňňe başladyň-ow. Biz ýokary hasy almak üçin gahrymanlarça göreşdik. A sen bolsaň meni çukura ýetekleýärdiň. Äý, başlyk, men bir kiçijik adam. Hile galmakdan kesileris. Sergä gatnaşyp bilmeris. Hem-de döwlet bäş tonna ýüňi az alar. Sen şuňa düşünýärsiňmi? Düşünýär. Bar, näçe gerek bolsa pul al-da ýüň tap. Bu garçyk pul bermek islemeýär, başlyk. Men nädeýin? Pul bermek islemeýär? Hawa. Hany bar şol ýoknasyz oglan bärik çagyr. Hoş. Makul berdiňmi? Ýok. Sen näme üçin býuro ýerine ýetirmeýäň, how? Prawleniýäň karary bolmasa biz ýerine ýetirjek. Heý, tapar! Kabul et. Bizi ýereje. Bazardan satyn aldym. Seň planyň dolanok-a. Hum. Sen näme, topy bolaryn öýdýärmi? Biz ogry. Ogry bolaýşymyzy äkitmän gaýtap üstüni getirip goşýarys. Ýene-de Allow. Näme gorkýarsyň? Hiç kim bilenok. Men, men bilýärin ahyryn. Menem bilýärin. Seň näme üçin hile galanyňy. Düşünmedik kän bolma. Gel, kabul et. Bir pysabyňy ýuwdurupsyň. Heri, içiň agranok. Öwrenişýärmiň? Öwrenişýärin. Hudaý kör meni gowy görýär. Men ýaşlykdan şunuň ýaly ýerde ýaşamagyň arzuwyndadyň. Birneme düşbüräk bol. Şonda bar arzuwlaryň berjaý bolar. Ýogsa zalmanok. Saňa öýlenmek gerek. Heleýi ýoguň, golaýy ýok diýipdirler. Özüňiz näme? Meňki menden gitmez. Söýgüli bolmak nähili gözel zat. Hä, zalmanok? Mümkin. Gyzyksyny alýanyň-a ýokdur-a? Nirden? Men durmuşa ýaňy başladym ahyryn. Arka aýdma. Sen gyzyňy saýlada tut. Meniň agronommy däl diýen bolmaz. Toýuny özüm ederin. Hemme harjy menden. Sag bol. Men näme bilen öderin? Näme bilen? Pagta bilen. Sen pagtany köpräk ber. Hä, Wepa geldiňmi? Äm beýle köp ýerlerde. Hany ýazan makalaňy tizräk ber. Söz başyny eýýäm ýazdym. Makalaň iş haýyrly. Şu görýän welin biziň bagşymyza göwni ýeten bolmaga çemeli. Ol gowy adam. Örän ökde guramaçy. Her hili ýagdaýdan çykmagyň ugruny tapar. Hawa-la, ugruny tapar. Ýöne tapmak bar, tapmak bar. Dur. Hem bir zada diýjek bolýar. Aýdyp öt. Komsomolçy benim bolanym üçin men seňde geňeşmek isleýän. Bilerin ama. Belki hakka saňa aýyp goýup peýdasym ýokdur. Emma içime sygmaýar. Aýypman durup bilmeýär. Ýeri näme ol? Gulak as. Sen oňa aýt. Eger bes etmese, howlugyň üstünden barmaz. Başgalaram azdyrýar. Özünem heläk eder. Men bilýän. Sen oň bilen dost. Uýasyna-da aşyk. Meňem oňa ýamanlygym ýok. Sen oň bilen gürleş. Ýeri näme boldy? Gitdigiçe bulaşýar. Özümiziň öndürip bilmedigiňiz bazarda satalýarys. Ýüň, et, ýag, göw ekinler satyn alyp, özümiziň hökmünde döwlete tabşyrýarys. Bolup bilmez. Heme ýagýar. Ynanmasaň ine, öz gözüň bilen göräý. Bar şuň içinde. Sen näme üçin ozal aýtmadyň? Heý, dost, aýtjak bolup bir synanyp gör, ýere sokaýmaýaryn. Ol indi täze bir kalalam tapypdyr.

Kaka, sergä gidýärin. Haçan? Ýakyn günlerde. Menem Moskwa äkitsene. Hawa, äkit. Mazaly gowam okaýar. Ýa senem-ä kaka, öň günkäni ýadyňdan çykardyňmy? Äkiderin. Haýran. Eger sen maňa Moskwadan ýüň ýalyk getirip beräýmeseň, ahmal bolma, hezil bermez. Diýme onda, men muny naha galypdyryn-da. Baýram jan! Örän gowy baganadan dikilipdir. Hä, Bike, habardar bol. Bilseň öýde näme mümkin? Kaka, senem habardar bol. Diýme onda Moskwa gidýäňmi? Sen näme, garşymy? Belkem men mynasyp däldir. Ýok-la, sen gitmän kim gitsin? Ine, saňa söweşjeň ýarag. Belkem basym alym bolarsyň. Sag bol, alym bolmagynça adam bolmak kyn. Bäh! Kädiň ýeser işleýäleý. Hawa. Dine, saňa-da bir raçik getiripdim. Huý, bu näme etdiňiz, Baýram? Örän gymmat ahyry. Eger-de men hed edip bilsedim. Sag boluň.

Wagt nähili tiz geçýär. Ýadyňdamy Bige? Baýram Gurban ýaly kiçijikkä, rowaryň arasynda az çeleňaç ylgap ýörerdi. Könäni ýatlamak nämä gerek? Ýerine çek!

Sen haçan öz halanlaryňdan hasyl alyp başlajag-a? Alma bişende düşer diýipdirler. Sen maňa goýnuň täze tohumlary barasynda bir kitap iberen ekeniň. Agaňy ýadyňdan çykarman, oňaly möwredeň üçin sag bol. Ýöne näme üçindir, seniň hödürleýän goýunlaryň biziň ysymy-da çydamaýar. Sen meniň goýunlarymdan şonça ýüň aljak bolup synanyň. Ine, seniň kitabyň şol hakda bolanokady. Bu hakda özüň ýazaýsaň bolmaýarmy? Ýok, elimden gelmejek zada synanmaýaryn. Meniňki, köpräk tabşyrmak we köpräk almak. Näme üçin, nireden, nähili edip? Ol hakda goý başgalar alada etsin. Boldy. Iş barada soňra. Nyýazgül. Zina, hany, aýdym aýtsaňyz-la.

Gitjek. Ýöne haçan? Hiç, ýakyn günlerde. Gidip biljek däl Baýram. Ekzamenim bar. Ekzamen soň berer ýörür. Bolmaz Baýram. Gijäňiz haýyr, men taýýarlanmaga gitjek. Oglum, dur entek. Sen näme hyýalam indi? Saýlap tutanyň şumy? Näme? Saňa ýaramaýarmy? Neneň diliň barýar? Ol on ýaşyndan bäri bizde. Öz aýal doganyň diýseňem boljak. Eje, sen ony aýal dogan diýip eňlemesene. Men ony söýýärin. Düşünýärmiň, söýýärin. Olam seni söýýärmi? Elbetde. Dur entek. Öýüm azajyk pikirlensin. Pikirlenişip ýörmek nämä gerek? Men ýüregime düwdümmi, gutardy. Ýargül! Zinany çagyr. Näme boldy? Bilýärmiň, meniň kolhozymda biri syrkawlady. Kim ol? Nä? O, şol ýaňky. Agronommy? Hawa, hawa, hawa, agronom. Näme üçin ozal aýtmadyň? Men gideýin. Sen? Oňa mugallym gerek däl, wraç gerek. Goý, diýineris. Alta näme boldy? Bilmedim, dümewläpmi, nämemi.

düzgünem ýok. Edil bilgeşli edilýän ýaly. Haý, halla höýdür-de. Ine biz ejem bilen gatnamamyzy goýarys welin, şonda tiz öýlenersiňiz. Ýörüň hassaň ýanyna baraýyn, öý soň ýygnar. Dur entek. Öýlenýärsiň diýdiňmi? Dine jan. Kimi alaýyn? Men bilmeýärin. Siz meň bilen maslahatlaşyň-da. Ejem bilýär. Kim ol gyz? Sen. Men? Hawa, hawa. Sen. Bes sir, men saňa köp garaşdym. Aýdýanyňyz näme Baýram? Mundan artyk garaşmak islemeýärin. Ikimiz bileje Moskwa, sergä gideris. Şol biziň toý gezelenjimiz bolar. Men razymy, ýokmy? Meniň özümden soraşaň dagama. Bilmez pyran bolma. Sen şu teklibe köpden garaşýardyň. Siz-ä nirden bildiňiz? Gözleriňden, bakyşyňdan men çaga däl ahyry. Siz meniň öz doganym, agam ahyry Baýram. Hiç-hiç dogan däl. Aýalym bolarsyň. Baýram, Baýram, näme üçin siz maňa şeýle sözler aýtdyňyz? Nähili gowy görüşýärdik. Dine jan, meni söý! Şonda has gowy bolar. Ýör, Baýram, hassaň ýanyna baralyň. Alty hassa däl. O nähili? Alty hassa dälmi? Gaharlanma. Seni çagyrmak üçin başga ugur tapmadym. Dine jan, biz şeýle bir ýaşar!

Sen üşändiň. Mende gyzgyn çaý bar. Men häzir. Diýdim, sen. Saňa näme boldy? Men ýykyldym. Baýram hany? Öýde. Näme üçin seni ugratmady? Soňra eje, soňra. Diýme. Hökman ýetmekde. Sag bol Çary. Ýene geldim. Hawa. Indi näme? Ýat boldumy? Bilmeýärin, oňatmy, erbetmi. Baýram öz Dinamyza aşyk bolupdyr. Şeýledi. A o nähili? Ol hem söýýärmikä diýýärin. Ýöne gaýdyp gelende ýüz salyp geldi. Goý, özleri öňüssinler. Seniň hem gelniňmi? Oňa näme bolýar? Ol dälirapdyr. Wiý, aýdýanyň näme? Ol maňa durmuşa çyk diýip teklip etdi. Ol? Saňa näme boldy? Men Baýram barada aýdýan. Baýram barada? Oý, Zeýnep jan, men şeýle bir şat! Ejem şeýle bir begenekdimi hemmämizem. Sen ony söýýärdiň agr şeýle dälmi? Elbetde, ony söýmezlik mümkin däl. Emma men ony söýmeýän. Ol nähili? Ol nähili bolýar, Dina jan? Şeýle hem boldy. Sen indi gyzjagaş ahyr ýaz gül. Indi men näme etsemkäm? Gel gowusy çaý içeli. Ýogsam bu gürrüňleriň soňuna asla ýeter ýaly däl.

Baýram. Kimiň pikirine geljek zat. Beýle-de göwni degmez bolar diýip. Näme barada? Siz näme üçin başga ýerden ýüň satyn aldyňyz? Aaa. Düşnükli. Tapar aýdandyr. Kimiň aýdany näme? Emma bu hakykat ahyry. Saňa şony bilmek hökmanmy? Ertem öz işiň bilen bolarsyň. Kolhozdaky bolýan işleriň bary maňa-da degişli. Agzanyň. Könäni agtarma diýip tabşyrypdym ahyry. Sen ötenki işleriň aladasyny etme. Hemme zat kolhozyň bähbidi üçin edilendir. Hojalygy nähili alyp barýaryn, ol meniň öz işim. Ýok. Bu kolhozyň hemme çlenleriniň işidir. Siz näme üçin beýt ýatyňyz? Näme üçin? Döwlete ýüň gerekmi? Gerek. Döwletiň bähbidini men her bir zatdan ileri tutýaryn. Ýeter! A sen nähili pikir etdiň? Kolhoza ýolbaşçylyk etmek aňsat işdir öýdýärmiň? Ebeteýini tapmak gerek, ebeteýini! Hawa!

Alhosra hile galyna. Şu jenaýatmy? Silo-da kanuna laýyk däl. Kanuna laýyk däl? Hawa, laýyk däl. Ony özüňiz gowulýaňyz. Aýdyň, ýüň satyn almak üçin şol ýetmeýän kyrk bäş müňlap puly siz nirden aldyňyz? Bä, şuny bilesiň gelýärmi? Meniň-ä zikki kakan maşynym bar. Puly özüm ýazýan. Siz jogap bermek islemeseňiz, onda men aýdaýyn. Togsan sany goýun keselläp öldi diýip aktsiýa alypsyňyz. Soňra bolsa olary bazarda satyp, ýüň alypsyňyz. Bä, gör nirä ýetdiň. Bar arz et! Eşek semrese eýesini neper diýlen dogry eken. Baýram aga, men size kömek etmek isleýärin. Men seniň kömegiňe mätäç däl. Özüňem bilip goý. Men hiç bir zady ýadymdan çykarýan däldirin. Aýagymy şanyň azmagy maslahat bermeýär. Özüň düşer. Näme, işden çykararmy? Ýok! Sylag berer-de kurorda iberer. Serediň, birden özüňi üýtmeli bolaýmaň. Ýok, bir şu ýerden! Ýetdi. On bäşinji. Raýispolkommy? Kakabaýewi. Salam. Näp Baýram. Nazar. Binäş agronom bilen oňuşmaýar. Bolýar, bararyn. Näme? Myhman çagyrdym. Düşnükli. gidip Bir çelek çakyr bilen. Bolýar. Dur, dur. Bir çelek çakyr bilen bir semiz goýun raýon elip gel. Düzünlikli. Siz Baýram Mirzany gowy tanýaňyzmy? Hä. Men Baýramy gowy tanýaryn. Ony respublikamyzda tanamaýan bar. Ol tiz wagtyň içinde bütin ýurdumyzda iň meşhur adamlaryň biri bolar. Men Baýram Merdanow ýaly başlyk bilen bir kolhozda işlänime guwanýaryn. Gülýän on ýollaş partorg siz kolhozdaky bolýan işleri bilmeýäňiz. Kim? Men bilmeýärinmi? Seniň pikiriňçe ýoldaş Garaýew meýdanda ýa-da fermada häli şindi görnüp durmasa ol hiç zady bilenok, işlänok-da. Bu işler bilen kim meşgul bolýar? Kim? Pagtaçylygyň sosialist ýaryşy, aýallar arasynda iş, syýasy okuw, agitasiýa we propaganda, bu işleri kim alyp barýar? Kim? Menmi ýa-da başga birimi? Sen sebäpli bar işimi harap etdiň.

Agronomy näme aýtdyň? Aý başlyk, aýtdyň aýtmadyň tapawudy ýok. Tozany gapan eýesi gelende görersiň. Men gapana düşmen. Bilip goý, gapana düşjek ýene sensiň. Seniňkini geçerler. Seni bolsa şol samsyk ýaňra diliň üçin han dilini görkez. Näme üçin? Hemme dotorlar şondan başlaýarlar. nähili uzyn. Diliň näçe gysga bolsa, şonça hem ömrüň uzak bolar diýerler. Gulak as, men seni kurar diýibermekçi. Diliňi bejertjek bol. Gysgalanda gaýdyp gelersiň. Neneň? Eý, başlyk, suw siňrikden agansoň puşeýmanlygyň ne peýda? Berkän zammyllama. Tizräk şaýyňy tut. Salam! Baýram jan geldiňmi? Näme bir segli iberip dursuň? Özümizde-de bar ahyry. Haý eje zat köplük etmez. Aýdyň, siziň bilen agranam görmedimi? Ol azgyn saňa näme gerek? Azgyn? Azgyn hem-de karýerist. Oňa Ronaldo işi ýaramady. Meniň ýerime aljak boldy. Emma başartmady. Başartmazam. Meni tämiräýmek aňsat iş däldir. Ýalňyşypsyň, gyzym. Şeýlemika ejejan? Onda kim ynanmaly?

Men saňa garaşyp durun. Men seniň bilen gürleşmeli. Men hem. Baýram ikiniň arasynda näme boldy? Sen meniň onuň garşysyna çykmaga hetdemi? Bir oýun işlädim. Sen muňa ynanmarsyň. Emma ol jenaýat edipdir. Sen dälirediňmi? Baýram, jenaýat? Bu dogry däl. Gaharlanma. Meniň diýenime gulak as. Ýok, ýok, beýle zat bolup bilmez. Baýram barada beýle zatlary aýtmaga seniň hakyň ýokdur. Men sesimi çykarmasam-da, düýşe gatyşmasam-da, baryndan el çekäýmde-de. El çek, el çek! Kömek etmez. Halkyň agzyny baglap bolmaz ahyry. Şer ýüzüne üsti açylar. Olara gürrüň beren sen-dä? Diýmek, Baýram howp astynda. Oňa sud etmekleri mümkin. Özem sen sebäpli. Köp sag bol.

Men bolsam ondan gorkup ýördüm. Indi gygyrmasaň gerek. Bolduň meň başyma başlyk. Sesiňi kes, aýdym aýtma, diliňi görkez. Men hemmesini görýärin. Hemmesine düşünýärin. Seniň başlyklygyňa seret men. Bolduň bolduň dowul adam. Ba-allow! Men hemmesini bilýärin. Baryny aýdaryn. Dogry aýdaň daýy, allamak gowy-da. Hä? Eje, Baýram öýdemi? Ýok. Saňa näme boldy, gyzym? Hiç zat bolanok. Sen ünji edinme. Erkek kişileriň bir-biri bilen jedelleşýän wagtlary köpdür. Sen Baýrama ýalbar, ol giňdir, günäsini geçer. Günäsini? Kimiň?

Baýram, men şu ýekeje gezek ýykyldym. Ýok, iki gezek. Aýby ýok. Gowusy, men hakda düzen sazyňy ýene bir gezek çalyp ber. Gurban, sazyňy goý. Näme boldy goý? Baýram, kimde gürleşmek gerek. Ýemenkä baraly. Men çalyberdim, şu sazram eşder. Ýeke, naharyň taýyn bolýarmy? Näme, bir ýere howlugýarmyň? Baýram janem öýde, tüwüjik bişiräýeýin diýdim. Baýram geldi diýsene. Bu saz çalýan Gurbanmy? Hawa, ýaňy geldi, Baýrama çalyp berýär. Dine geldimi? Heniz gelenok.

Aýt, sen kolhoz işinden näme düşünýäň, aýt? Bu ýerde düşünmeliýän näme bar? Meň ýerime özüň bolan bolsaň, birinji günden bulaşdyrardyň. Sen eýýäm bulaşdyrypsyň. Aý, ýog-a. Men näme edenmişim? Näme? Elbetde, mikroskop bilen seretseň, peşeýim kül bolup görner. Gygyrma, neşterläp. Gel özümiz düşünişjek bolup synanyşaly. Men saňa nähili kömek edip bilerin? Nähili? Sen meniň işime gatyşma! Ine nähili! Meniň işimden biziň bütin maşgalamyň işi agry, bilýärmiň näme? Ýeri bolanda, näme boldy? Haý, hiç zat ýokla. Biziň şol köne dawamyz. Munuň gürrüňleri ýürege düşýär. Kaka, gowusy ýör küşt oýnamaga gideli. A seniň bilen otadan gürleşeris. Otur. Gerek. Men garaşýaryn. Hiç zat. Kolhozyň oglum işledi. Gowusy, Çarydan soraş. Goý, özi gürrüň bersin. Çary bilen işiň bolmaly. Men senden soraşýaryn. Düşünýärin, kaka. Meniň goýnum kände, ýöne ýuň planym dolmady.

Maňa seni jenaýatçy diýip gygyryar. Özüň görýäň ahyry. Hemmesini? Ýok, hemmesi däl. Baýram bu zatlary döwletden hem-de kolhozçylardan ýaşanyny aýtmagy ýatdan çykardy. Ol şu sebäpli hem sergä gatnaşmaga hukuk hem-de sylag alypdyr. Bu dogrumy? Ýeri dogry hem eken-dä. Şonda näme? Munuň kime zyýany bar? Kolhozçy girdi jiň köpeldi. Döwlet bolsa ýüňe. Döwlet Alla bilen Alna ýüňe mähtäç däl. Sen özüňden gowy işlän kolhozlara berilmeli sirek alypsyň. Beýleki kolhozlar barada goý olaryň öz başlyklary alady. Men öz kolhozym üçin janym aýaman işleýärin. Doly deň. Gowaçany täzeden ekdim. Ine, şu ellerim bilen. Gijeler ýatmadym. Çaga saklaýan ýaly idetdim. bol hasyl ýetişdirdim. Iň soňunda bolsa şol ýüň sebäpli men bidahlaryň hataryna geçmeliydim. Bu ýerde ýüňüň dahly ýok. Hemmesine özüň günäkär. Düşün Naýram, ters ýola düşüpsiň. Seniň edýän gürrüňiň nähili? Näme? Sud boldugymy? Men sowet hökümetiniň bähbidi üçin janymy aýamadym. Birnäçe gezek orden aldym. Döwlete gerek zat näme? Köpüräk pagta, ýüň, et. Nähili tabşyrýaryn, ol meniň öz işim. Men seniň ylymyňa gatyşmaýaryn. Sen hem meniň kolhozyma dokunma. Jardan, kolhoz seňki däl. Meniň kolhozym, meniň kolhozym. A belkem, Baýram hanyň mülki diýip ýazyp goýarsyň.

Bike, biziň Bik terbileýän oglumdan bäri. Toba, aýdýanyň näme Allam, goýa göri, ogurlyk näme işlediň? Oglan ýalňyşandyr-da. Ýok, ýalňyşmak däl. Bar sen halka hakykaty aýt. Bulary nädip aldanyňy aýt. Islemeýärmiň? Onda meniň özüm giderin. Hut öz oglum bolsa-da, men jenaýatçyny batyryp bilmez. Jenaýatçy? Bolup bilmez. Ynanmaýaryn. Meniň oglum ogry däldir. Ýok, ýok! Sen muny nirden eşitdiň? Muny saňa kim aýtdy? Belkäm seni allandyrlar. Muny görüp bilmezçilik edýänler köp. Kim, kim saňa aýtdy? Ýagül, Sen ony nireden bilýäň? Alty gürrüň berdi. Agzanok. Belan körügi şondan diýsene. Ýüzüni-gözüni perhal etseň bolmaýarmy? Seniň agaň ýamanlar şol ahyry. Dur entek. Ah, şeýle diýsene. Hüm. Diýmek, şo gök garak çagasy birigip ýetipdir-ow. Boldy. At hakykat bolsa, kim aýdanyny? Şol agronomy meniň ýanyma alyp gel. kakyň bilen çar saňa käýediler. Bilýärin eje. Olar maňa düşünmeýärler. Lalyň diline enes düşer, gürrüň ber. Altyn hak ýere maňa töhmet atýar. Näme etmeli? Hany aýt. Belkäm oňa sowgat hödürlemek gerekdir? Baý eje dedeme para bermek bolmaz agry. Onsuzam ol oglanjyk bahana gözläp ýör. Ýagşy oglum, özüm ugruny taparyn. Eje, sen kakama aýt. Goý ol maňa gaharlanmasyn. Men siziň öz ogluňyz ahyry. Bolýar, özüm düzetjek bolaryn.

Oňa bir hoş söz aýt. Göwünlik ber. Men oňa näme diýip bilerin? Söýýän bolsaň, söz taparsyň. Söýmeýärmidiň? Wah, men bagtygara. Onda men gideýin, eje. Bizi şu güne goýan sen. Hemmesini düzedip biljegem sen. Nädip eje jan? Sen şol öz Altyň bilen gepleşip gör. Goý elinde ody ölçermesin. Ol razy bolmaz eje jan. Eger ol seň gadryňy bilýän bolsa, razy bolar. Biziň maşgalamyzyň namysyna degen adam hiç haçan saňa öýlenip bilmez. Eje jan, men öýdüm onuň ýanyna baraýyn. Men nahak ýere onuň göwnüne degdim. Ol bolsa mamla bolup çykdy. Bar gyzym, bar. Söýýän bolsa düşüner. Siz bu ýerdendiňiz? Men düşünýärin, Baýram. Siz aňsat däl. Hawa. Ine şonda ýalňyşypdyr. Seniň göwnüňe degmek islemän. Men ol hakda däl. Maňa aýdyň, näme boldy? Dina. Bularyň bary biderek zatlar. Men özümiň mamladygymy subut ederin. Meniň arkamy tutarlar. Halk meni söýer. A siz halkdan sorap gördüňizmi? Belkem meň bile bolşaýandyr. Gaharlanmaň. Men siziň işiňiziň şowly bolmagyny isleýärin. Arkaýyn bolaý. Meniň ýüregim şu biabraýçylyga çydap biläýse ýagşydyr. Sen näme karara geldiň? Ogluň bagtyny ýatyrma. Onuň günäsini geçäý. Ol günäni meniň öňümde etmändir. Emma ony hiç kim bilenok ahyry. Men bilýärin, şol bolýar. Sen maňa heý ýalançy diýlenini eşidipmidiň? Biziň maşgalamyza beýle biabraýçylyk näme äkidipdir? Biz ýalňyşypdyrys. Sen beýle rehimsiz bolma. Gowusy näme bolsa maňa bolsun. Ilkäm birine ýalbarmak gerekdi. Aýt, Allam, men nirä gitmeli bolsa giderin. Enäniň gözýaşyna ynanarlar. Onuň özüne ýalbar. Bary onuň özüne bagly. Meni köýdürme. Rehimiň gelsin. Ol biziň ilkinjimiz ahyry.

Al. Näme üçin? Sowgat ahyry. Bize beýle sowgat gerek däl. Al. Kaka göwnüme degýärsiň. Haçan zähmet çekip gazananyňy şonda alarsyň. Näme ogurlandy öýdýärmiň? Gygyrma, ejeň oýadar. Kaka!

Ýazgül! Näme? Näme, ýältirediňmi? Men muny öz garadan pullarym aldym ahyry. Men näbileýin. Sen böýegiň şat gününi buladyň. Ire töhmet atýarsyň, özüň bolsaň. Ahmak! Ýeri, bu näme etdigiň boldy? Biz zynan sagat ahyryn. Bolanda näme? Baýram. Men baryny bilýärin. Sen onuň göwnüne degipsiň. Onuň biziň üçin kimdigini unutma. Zinanyň meniň üçin kimdigini men özüm ýagşy bilýärin. Onuň bilen näme etmelidiginem sizden soraşmaryn. Düşnüklimi? Edeniň edip berer ýaly näme ol, malmy? Aa. Meni terbiýelejek bolýarmyň? Ýolumda durmagy maslahat bermeýärin. Näme boldy? Dogan dogana garşy? Bolan zat ýok eje. Ýöne sagat gaçaýan eken. Köne çüwneker. Oglum, Zina. Zina. Nirä gitjek? Dežurnalga. Näme beýle ir? Ejejan, men bu ýerde galyp bilmeýärdim. Bilmeýärdim. Men siziň maşgalaňyzy abalylyga duçar etdim. Azap çekip ýazdym ama. Seňki näme kmleti? Men Üzüňe bizi nämişe? Muny kakam çagyrdy. Ýagşy niýet bilen gelen bolsaň-a, gözümiň üstünde ýeriň bar. Ýeri, kakama näme aýdarsyň? Size näme diýen bolsam, oňa-da şony aýdaryn, Baýram aga. Ýyrak bol şu ýerden! Ol seniň ýanyňa gelenok. Nowanda men bu ýerde keseki-dä. Diýmek, meniň aýagymy şan gazyp ýören şu güjük menden gerekli-dä. Hoş.

Näçe ýyllar bu azaby men özüm üçin etmedim ahyry. Belkem baryp baryny boýun alsam, nädip geçer? Eger birden geçmeseler, sud ederler. Ýok! Göreşmek gerek! Şolaram ýok etmeli! Baka-ka! Men indi öz oglumy üstüme çaýaryn! Özüňi biabraý edäýersiň. Hemmesi maňa garşy. Din adamy. Ýok. Sen maňa ynandyň. Men özümiň mamladygymy subut ederin.

Hemmesine men günäkär eken. Uly adam işiň hötdesinden gelermikä diýip ýöredi. Gaýtam uly adama. Ha. Ýöne şu odundan doly. Enesiniň atasynyň diýenine deňer. Giräýip oturyş. Oglumyz ýitip galdy. Hiç ýagşy ýaşuly. Neden ýagşy? Otur çaý iç. Nahar iý. Azaşdyňmy? Delil ýok. Azaşan irini tapsa aýby ýok diýipdirler. Şol ýerde bir ýoda bardy. Ýodany yzlasaň bararsyň ýola, ýoly yzlasaň ile. Sag bol ýaşuly. Dost bol. Sag bol. Derdiň bolsa geliň onda ony hemmämiz deň paýlaşaly. Ýöne haýyş edýän köp gepleşmäň. Gepleşmäň. Gepleşmäň. Seň bilen duşmana garşy Sen bolsaň Nesli maňa maslahat ber, kömek et. Sen onuň üçin hatyra çekme garry. Baýram çaga däl. Oňa beýtmegi sen öwreden-a ahyryn. Arman ol saňa meňzemändir. Goý ol baryny özi boýun alsyn. Islemeýär. Ýeňillik bilen syçjak bolýar. A seniň pikiň Jemşit? Eger ol öz-özüne erk edip bilmese, başgalara erk etmäge majbur däldir. Dogry. Sen bize ynanaý. Biz düşünişeris. Gidýä. Häzir gidýäs, doktor. Tizräk gutul.

Sen näme karar edip? Pämi geçdiňmi? Seň günäňi men geçmeli däl. Dikeni batyny elinden çykar. Kaka, men köp zatlara düşündim. Ýöne aýdyp bilmerin. Boýnuma alaýsam, onda bary puda çykar. Bary! Köp ýyllar boýy azap çekip gazanan adym, abraýym, hurmatym, kaka, düşün ahyry, bary puda çykar! Goý, puda çyksyn. Häzirden başlaý. Kaka! Eje, oňa aýtsana! Haýsy gowy bolsa şol et. Ine. Meniň bar aýtjak zadym şular. Partiýanyň raýon komitetiniň wekili ýoldaş Nepesowa söz berilýär. Ozalky partoryň geleňsizliginden peýdalanyp, Merdanow kolhoz demokratiýasyny bozup gelipdir. Merdanowy başlykdan boşatmaly diýen teklip bar. Kim şu teklibe razy bolsa, elini galdyrsyn. Baýram aga! Baýram aga! Men sizi gözläp bütin kolhoza aýlanyp çykdym. Salam aleýkum! Ine taýýar. Görüň siz nähili. Iň ökde fotograflar hem şeýle meňzedip bilmez. Düýs sergi eksponaty. Kabul ediň.